א גוטן יעדער איינער און וועלקאם צו יאסי'ס טעג. איך הייס יאסי בראך און דאס איז א פאדקעסט ווי מען גייט גיין שארט טו די פוינט, יעדע פאדקעסט וויל מען רעדן וועגן א אנדערע מין עסן, היינט האבן מיר ארויפגעברענגט דודי סימאן, דודי סימאן איז א גוטע חבר מיינער וואס ער נאך געווען גוט מיט מיר פאר איך בין געווען א סעלעבערטי, אמת? עניוועי, סאו דודי סימאן איז די שעף. די עקזעקיוטיוו שעף, די עקזעק, ווייל איך קען דאך דיינע אנדערע חברה וואס ארבעטן מיט דיר. אין גורמי גלאט.
אין גורמי גלאט, ער איז די עקזעקיוטיוו שעף פון גורמי גלאט אין לעיקוואוד ביידע לאקעישאנס, אלע אכילה וואס קומט ארויס דארטן פון די דעלי גייט אונטער זיין הענט, ער איז נעקסט לעוועל, סאו כ'האב ארויפגעברענגט דודי פאר זייער ספעסיפיק ריזען, ווייל היינט גיימיר אונז רעדן פון. קיגל, איינע פון די מערסטנס באליבטע עסן ביים אידישן פאלק, די היסטאריע פון קיגל איז רייך און פארצווייגט, אנגעהויבן האט זיך עס אין דזשערמעני אין די עלף הונדערטס, קוגל אין דזשערמאן מיינט א זייך מיט א רינדיכיגע שעיפ. זיי האבן עס געמאכט פון ברויט און מעהל אלס א צובייס צום טשולנט, אדער ווי מען רופט עס היינט חלה קוגל. אין די סיקסטינט און עיטינט סענטשורי אין פוילן, ליטען און אונגערן האט עס אנגעהויבן באקומען אנדערע פארעמס ווי לאקשן, צוויבל און פאטעיטע. קוגל איז געווארן א סימבאלישע אידישע עסן און באקומען א העכערע מינינג, פון שרייען ביים רעבישן טיש ביז די פיר קוגלען פון א מאהלייט. און היינט איז קוגל איינע פון די אידישע מאכלים וואס קאנעקט כלל ישראל פון אלע קרייזן און בעקגראונדס. און סא לאמיך הערן, איך קען שוין דיין אכילה א לאנגע צייט, קודם כל וואוין איך דא קעגן איבער גאמעי גלאט, איך פלעג דיך דאווענען אין סאטמאר, יעדע קידוש גייט איך אונטער דיין הענט, דיין, די עולם ווערט משוגע פאר דיינע קוגלען, מיינע קינדער האבן זייער ליב דיינע פינגער פוד מיט דעם, ווי האסטו דיך אויסגעלערנט קאכן? אנגעפאנגען האב איך אין ישיבה. אין ישיבה?
וועלכע ישיבה האסטו געלערנט? אין סאטמאר אין מאנטריאל. סאטמאר ר' משה.
מיין טאטע וואוינט אין מאנטריאל. נו.
און ער האט מיר געשיקט.
ביי ר' משה מנחם?
ביי ר' משה מנחם, יא. דאס איז נייס. און דו קומסט פון מאנטריאל? איך האב דארטן געוואוינט.
האסט געוואוינט אין מאנטריאל? מאנטריאל איז א עקלדיגע פלאץ, אמת?
מאנטריאל, מיט טאלענט א פארווע משיח פאר די סאטמארע, זאגט מען, פארווע משיח וועט חרוב מאכן די ציונים, וועט ער חרוב מאכן מאנטריאל מיט אנטווערפן. מאנטריאל און אנטווערפן, יא. יא, דאס איז נישט צו גאט און נישט צו מענטש.
ס'איז צוויי עקליגע פלעצער, איך ווייס. ניין, נאכאמאל, איך קוק אן מענטשן, מענטשן זענען ביזי וועגן אמעריקע, מ'גייט אויף טאפיק, יא אמעריקע, דער פאקט איז איך בין געווען אין אנדערע מדינות, די זאך איז דא, דא איז די זאך עט די ענד אוו די דעי. ווי דו ווילסט, אז דיר געפעלט א מער א ווליאמסבורגער סטייל גיי אין וויליאמסבורג בארא פארק, האסט מאנרא מער רופאים, האסט מאנסי קענסטו האבן אויף טירע קארט האב אביסל מער אויף דאס, מאנטריאל דארטן קנאקט מען די סקרול זיך אריין נישט קיין פרנסה נישט לייק
די מאנטריאלע חברה גייען שעלטן באט טאטי האט אינג נאך אלץ ליב. דארט דאס די מציאות, ווען איך בין דארטן אנגעקומען איז געווען איינער, איך גיי נישט זאגן זיין נאמען, אביסל א נידריגער רויטליכער אינגערמאן, און ווען איינער האט חתונה געהאט פלעגט ער צוקומען שלום עליכם וואס איז ראנג מיט דיר, זאגט ער איך בין א נידריגער קליינער רויטער ווי האב איך דיר חתונה געהאט וואס איז ראנג מיט דיר. וואס איז ראנג מיט דיר, עקזעקטלי. אנטווערפן איז אויכעט אזוי ביי די וועי, מיין ווייב איז פון אנטווערפן, און. זי זאָגט מיר, העל, נאָר איך גײ מײַן לעבן נישט צוריק. איך האָב דאָרטן אַ ברודער, איך האָב דאָרטן אַ ברודער, אַו. יאָ, ס'נישט דאָ קײנער, װאָס איז אין אַנטװערפּן און טראַכט צו זיך, דו װײסט, איך האָב געריטשט די פּינעקל פֿון סוקסעס. סאָ, עניװעי, סאָ, דו האָסט געלערנט אין סאַטמאַר, מאָנטרעאַל. אײן זאַך, װאָס אַנטװערפּן האָט, מע פֿאָרט דאָרטן מיט בײַקס, אַפֿילו מאַגיטשירן. דאָס איז אַ זײער אַ גוטע זאַך, יאָ. דאַרף עס אַרײַנברענגען דאָ. אָבער אױב דאָס איז זײער פּיק פֿון סוקסעס, װײסט איר, װאָס זײ זענען? גערעכט, גערעכט.
פֿאַרקערט, סאסייעטי האט געזאגט, דו ווייסט וואס? דא האסטו. מיר לאזן פארקוקן אויף דעם. ס'איז דא עפעס א גרויסע עושר וואס איך קען, וואס די עולם קען, ער איז זייער mies, און איך זאג אלץ פון ווי האט ער געהאט געלט, אז ווען מען האט אים געמאכט אויבן אין הימל, דער מלאך האט אוועקגעקוקט פאר א רגע און ער קומט צוריק, אוי וויי, אקעי געבן געלט, זיי שטיל און געבן געלט. ביי זיי איז עס די בייקס. דו וועלאס, דא האסטו. דא האסטו, קענסט גיין מיט א בייק. סאו דו האסט געלערנט אין סאטמאר מאנטריאל. אין ישיבה גדולה, און דארט האב איך מיך אריינגערוקט אין קאך. ווייל דו האסט ליב צו קאכן?
איך האב זייער ליב צו קאכן, צו ארבעטן. איך האב אנגעהויבן אלס איך האב ליב צו ארבעטן, נישט סתם שטופן די צייט. זייער קלוג.
ווי אלט ביסטו געווען ווען דו האסט אנגעהויבן? זעכצן און האלב.
זעכצן און האלב.
זעהסט? זעהסט? חכם עיניו בראשו. נישט ווי די חברה וואס זענען טווענטי טו און שימלען אפ אין ישיבה בעיביסיטינג. ניין! איך גיי אמאל דארפן חתונה האבן. איך האב נישט לאו דווקא געטראכט אזוי, גראדע די מענעזשער'ס איידעם האט מיר, שלמה יענקל געלבמאן'ס זון, ער האט מיר געזאגט, דוד, זיי נישט קיין נאר, לערן זיך אויס, נעם אלע טיפס, דעמאלטס איז געווען ווי זי הייסט נאך ווייס, ער איז דער קעכער אין די שטאט דארטן.

ווי געזאגט לייג זאלץ צוקער דאס יא גוט אנגעהויבן פאטשקענען אין די טעפ און אויסלערנען האב איך אייביג ליב געהאט. עד היום הזה ווער ס'קען דער. און
איך האב עס גענומען פון דארטן. איך האב חתונה געהאט פון מאנטריאל קיין וויליאמסבורג, מיין ערשטע דזשאב איז געווען א באס דרייווער. אה. און איך האב אבער אויפן באס נישט געוואלט בלייבן. פארוואס דען נישט? כ'האב געזאגט דאס, אבער די פראבלעם מיט באס דרייווינג איז אז זיי באצאלן דיר שיין פאר איינער וואס הייבט אן. רייט, סאו ס'איז א קאמפארטעבל דזשאב. איך בין געווען איין טאג בין איך געגאנגען צו א פלאמער, אין יענע צייטן האט ער מיר געוואלט צאלן דרײַצן דאלער א שעה. צו ארבעטן פאר אים. צו ארבעטן, איך האב געדארפט ארבעטן דארטן פֿינף און זעכציק שעה אהיימצוקומען וואס א באס דרייווער ארבעט צוויי אהאלב שעה צופרי צוויי אהאלב שעה נאכמיטאג. וואו. סאו זיי האבן דעמאלטס געצאלט זיך צו לערנען באס דרייווינג, אבער איך האב געמאכט אז איך אויפן באס בלייב נישט זיצן, איך גיי נישט דאס, איך האב אויפגעגעבן די באס דזשאב און איך בין אריין פאר א קאך דזשאב. סאו ווי ביסטו אריין קאכן? סאו די ערשטע דזשאב איז געווען קום וועט זעהן למעשה האט ער געוואלט א פראפעשענעל. אקעי, נישט געוואלט זיך נישט געוואלט אויסלערנען קיינעם. ניין ניין סאו נאכדעם בין איך געגאנגען ארבעט פאר חיים הערש קויפמאן אפיריאן קעיטערינג.
שור.
יעצט קען מען חיים הערש איך האב דיך געלערנט אין קראסנא.
סאו חיים הערש קויפמאן האט געעפנט צו יענע צייט קיסר רייזל און קיסר צבי. יא יא.
סאו איך האב איך בין געווען דער ערשטער דארטן איך האב אפילו געטובלט די כלים און איך האב געעפנט דעם קאך און איך האב דארטן אנגעפאנגען חתונות שבע ברכות איז זענען געגאנגען פון דארטן. און דו האסט גענוצט זיינע רעסעפיס און האסט דיך אויסגעלערנט אין די קיטשן זיך ארום געשפילט. און ער האט מיר געגעבן די אפערטוניטי איך האב אים געהאלפן אין זיין ארידזשינעל קאך. האב איך געהאלפן מאכן דאס, דער קעכער איז אוועקגעפארן האב איך אים איבערגענומען, ער האט געזען איך האב א טעלענט און איך וויל ארבעטן, און ס'פלעגט זיין אמאל וואס איך האב געארבעט, ס'איז די זאך פון די חתונה סיזענס, איז ווען ס'איז דא די חתונה סיזענס ארבעטסטו ערשטע אזוי ווי דעם זייגער, ווען ער רוקט זיך דעמאלטס ארבעטסטו, און נאכדעם ווען ס'איז טויט איז עס א טויט? ס'איז וועקעישן אבער דו האסט נישט וואס צו טון. ער צאלט?
מ'צאלט פאר די ווען די. סאו ער איז געווען אויסגעשטעלט וועגן דעם אז ווען ס'איז זייער ביזי און ס'איז דא זייער א באנטש ארבעט האב איך באקומען פאר די דזשאבס אויכעט. סאו ס'איז געגאנגען פאר וואך אבער אויכעט פאר דזשאב.

ער נעמט איידיעס און ער לאזט דיך. ער לאזט זיך, ער לאזט זיך לערנען אויך. יא, און איינע פון מיינע, איך אליין, עני זאך וואס איז דא אין די קיטשען דארף איך קענען טון. די באנען פלייש, יעדע איינציגסטע זאך, ס'איז נישטא דאס איז פאר דעם פאר מיין. פאר מיין ארבעטער. סאו דאס האט מיר געגעבן די קאמפארטעביליטי אז מיין ארבעטער גייט נישט אנקומען א טאג וואס טו איך. צו איז דאס שניידן פרוכט פאר די חתונות, צו איז עס יעדע זאך האב איך געדארפט קענען טון, אז אין די ביזי סיזענס האב איך נישט געדארפט איך גיין יעצט ווייטער של איך האב געארבעט פיזיקלי אויכעט, און דער גוי האט געוו מיין ארבעטער האט געוויסט אז ער איז רעפלעיסעבל אויב אויב אויב ער בעהעיווט נישט, און דאס געבט אים אויכעט לייק. ס'שטעלט אים אין פלאץ, ס'שטעלט אים אין פלאץ. און אויך ווען מ'זעט אז ס'דא זייער א באנטש קען איך מיך צושטעלן דיבאונען פלייש, שניידן, אלע מיני, יעדע זאך וואס ס'דא אין א קיטשען האב איך געדארפט קענען. סאו דו ארבעטס יעצט, דו ארבעטס יעצט אין די גורמי גלאט קיטשען, ס'איז א גרויסע קיטשען, אבער ארבעטן פאר א חתונה, ס'דא משוגענע פרעשור, ניין? ס'איז
צוויי אנדערע מיני קאכן, די קאכן אליין איז אינגאנצן אנדערש. אקעי.
ווייל א דעלי מיזטו זיין זייער קאנסיסטענט. ווייל ווען דו קומסט אריין קויפן מיין זאך היינט, דו ווייסט וואס דו זוכסט. און ס'דארף טעיסטן די זעלבע. דו קומסט אפילו איך גיי דיר געבן א בעסערע אייטעם, דו ביזט געקומען קויפן וואס דו געדענקסט. רייט.
אקעי, יעצט איז עס אנדערש און וואס גייט זיין מארגן, לייק, דו ווייסט נישט וואס דו באקומסט. סאו אין א דעלי צו דאס דיפס צו דאס יעדע זאך טשונט גאלע קוגלעך דו זוכסט ס'זאל זיין די מערקסטע קאנסיסטענט וואס איז דא ביי חתונות ביי די זאכן די געסט זענען אנדערש זיי עקספעקטן נישט זיי ווייסן נישט וואס איז אויף די מעניו און ער געדענקט נישט דיין ארזשאו פון דריי חדשים צוריק וואס ער איז אויך נישט געווען ער קומט ס'איז גוט און געגאנגען ווייטער ווען איינער קומט נעמען טשיקן פינגערס ווען איינער קומט נעמען ער קומט צו דיר ער געדענקט. איך דארף דיין טאמערע דיפ. סאו דו האסט מער פרעשור אין א דעלי? סאו א דעלי פון איין זייט קענסטו עס אוועקשטעלן, דארפסטו עס אוועקשטעלן זייער קאנסיסטענט, און ס'מוז לויפן אויף א רעסעפי אויף א זאך, סאו ווען ס'איז סמוד איז עס סמוד, ווען ס'הייבט אן צו זיין למשל אזא יום טוב סיזען דעמאלטס.

וואס אין א חתונה האל און די זאכן איז שווער ווייל יעדן טאג איז א אנדערע מעניו, ברייט, די אנדערע קאסטומערס, די אנדערע דאס. און און ס'איז ס'איז צוויי אינטערעסאנטע פראגן. לאמיר פרעגן סתם א אינטערעסאנטע שאלה, וואס דאס סתם האט מיך אלץ באלד געהאט די שאלה די עס מען קען ענטפערן. סאו לאמיר זאגן איך מאך א שמחה, איך האב יעצט געמאכט בר מצוה יא, סאו לאמיר זאגן די ארדערסט פאר פופציג קאפלס, די ארדערסט הונדערט פארשענס יא, טעקניקלי עכט ווי סאך פארשענס איז עכט דא? ווייל אסאך מאל ווייסט אז ס'צוברעכט זיך א טעלער און צוברעכט זיך דאס. סאו חיים הערש קויפמאן זיין פאליסי איז אייביג צוצוגעבן ס'זאל זיין מער ווי ווייניגער אפילו ס'מוז זיין עסן ביי אים, דאס איז זיין פאליסי און דאס איז איינע פון זיינע זאכן וואס דו קענסט זען ער האט ער איז געוואקסן און געוואקסן ווייל אלע קאסטומערס זענען געווען העפי. און ווען איך האב געארבעט מיט אים איז אייביג געווען די פאליסי איינער באשטעלט הונדערט דארפסטו געבן. דארפסט האבן הונדערט צוואַנציק ווייל אזוי אויב איינער קויפט. פאר הונדערט צוואַנציק איז שוין צוואַנציק פראצענט מער אבער זיין פאליסי איז געווען צען פראצענט מער דארף זיין. דזשאסט אין קעיס איינער וואס מ'האט נישט גערופן קרענק מיט דעם. אפילו אסאך מאל ביי חתונות איז עס געווען, איך ווייס, איך האב געארבעט נישט נאר פאר אים, אין חתונות וואס יענער פלעגט זיך רעכענען אז מ'גייט נישט אנקומען.

פרואוו מיר אן, גיי הער וואס די זאגסט. אבער חיים הערש פלעגט יא מאכן צען פראצענט מער און ער פלעגט עס און נאכדעם פלעגט עס א ארגענעזעישן קומען נעמען ווייל ס'איז נישט זיין איינער האט באצאלט דארף איך אים עס געבן. ווערי נייס.
אקעי סאו די ארבעטסט היינט פאר גאר מער גלאט און ס'דא צוויי זאכן כ'האב געפילט איך מוז דיר ארויפברענגען מ'דארף רעדן באט ס'איז דא צוויי, ס'איז דא מער זאכן, באט ס'איז דא איין זאך וואס דו ביסט, די עולם האט זייער ליב וואס דו מאכסט, יעדער איינער, וואס דאס איז דיין ירושלמי קוגל, מיט דיין אווערנייט קוגל. יעצט איך, איך בין נישט קיין קוגל עקספערט, באט איך ווייס די בעק ענד, איך ווייס וועלכע קוגל ס'איז יא גוט און וועלכע קוגל ס'איז נישט גוט. איך בין נישט קיין עקספערט, דא אין לעיקוואד האבן זיי אפגעהארגעט די קוגלען, זיי נוצן ראנג בלעידס, די ליטווישע, די אייבישטער האט ענק ליב און איך האב ענק ליב, באט שטייטס אוועק פון קוגל פליז, און ניין, די דאגה, מיין מאמע און דיין מאמע פלעגן שטיין מיט א רייב אייזן און מ'האט געריבן, נאכדעם איז ארויסגעקומען די
פוד פראסעסער און מ'האט צוגעלייגט דעם בלעיד. וואס איז די חילוק פון א גראסערי, סופערמארקעט און מכולת? א גראסערי געט דיר גוטע סערוויס. פראדוקטס. א סופערמארקעט האט א ריזיגע ווערייעטי פון פראדוקטס, היי קוואליטי פלייש, פיש און פראדוס, און דעלישעס דעלי. און א מכולת געט דיר דעם היימישן פלעיוואר. אבער ס'איז דא א פערדע ווארט וואס האט אלע דריי, פלאס א ביוטיפול סטאר מיט אן עמעיזינג שאפינג עקספיריענס. און די ווארט הייסט, גאורמעי גלאט. דעטס רייט, גאורמעי גלאט איז היינט פון די פרעמיער כשר'ע סופערמארקעטס ביים היימישן ציבור. חוץ פון דעם וואס גאורמעי גלאט אויפערט דיר אלע אמעניטיס און די שאפינג עקספיריענס פון א גרויסע סופערמארקעט, האבן זיי דעם סערוויס פונעם גראסערי און די היימישקייט פונעם מכולת. פלאס זיי אויפערן פון די בעסטע ספעשלס האוז אין די טריי סטעיט עריע. גורמי גלאט איז געאייגנט פאר יעדע מין מענטש פונעם פיינשמעקער ביזן קיופאן סעיווער, און מיט זייער פינף לאקעישאנס ביסטו קיינמאל נישט צו ווייט פון א נעקסט לעוועל שאפינג עקספיריענס. גורמי גלאט, די מאמע און פאפ, קאזין ברודער און שוויגער סטאר. סאו דעי בלעט גראדע איינצוטאגס אלע סטארס אלמאסט שוין היינט, די ברוין די בראון, יא די בראון. זיי האבן עס געהאט די ערשטע, און פאר די גרעסערע מאשינס האסטו עס געדארפט באשטעלן. אויך פון זיי? קרעק, נישט פון זיי, דאס איז ראובא קיוב הייסט עס, א גרעסערע מאשין. סאו עס איז געווען דארף זיין קאסטום מעיד? סאו קרעקערס האט עס אנגעהויבן מאכן מיין איך אליין אדער האסט עס געדארפט די קאמפאני האט עס נאכנישט געמאכט ווען איך ווען איך בין אנגעפאנגען. רייט, האסט עס געדארפט באשטעלן פון וועם? ספעשל באשטעלן ער זאל דיר מאכן דעם רייבער. דיר מאכן דעם רייבער, רייט.
און היינט היינט איז עס דא, קאלסט אן עני חברה מאן איז עס דא.
יא רייט, סאו סאו דאס איז א גרויסע חורבן, און קוגל עט די ענד אוו די דעי מענטשן מיינען ס'איז גרינג באט ס'איז נישט גרינג, דו דארפסט קענען מאכן א גוטן קוגל. סאו סאו זייער א באנטש מאל איז דו מאכסט עניוועי אלע סטעפס, דאס הייסט דו לייגסט אריין אייער, אויל, זאלץ מיט פאטעיטאס, דאס איז בעסיקלי א פאטעיטא קוגל. וואס דאס אביסל צו פיצן לייגסטו אדער בלעק פעפער אדער ווייט פעפער, דאס אלעס מאכסטו, דו קענסט אבער נעמען לייק א קליינע סטעפ, מאך זיכער אז דיין אויוון ווען דו לייגסט אים אריין איז אויף פֿיר הונדערט פאר די ערשטע האלבע שעה. אקעי, וואס טוט דאס? אזוי זעצט זיך נישט די קוגל אראפ. וואס מיינט די קוגל זעצט זיך אראפ? די פאטעיטאס
מיט די וואסער צוטיילן זיך מיט די אייער, רייט, אפילו דו מישט עס אויס. דו מישט עס אויס פארדעם און לייגסט אים אריין אין אויוון, אויב די אויוון איז נישט גענוג הייס און ער כאפט נישט דעם ערשטן אזוי ווי ער קריז. ער געט אים נישט קיין פרייז גראד ווען ער וואקט אריין. הייבט ער זיך אן צו אפזיצן. און וואס געשעהט?
סאו האסטו אונטן אביסל זייער געדעכט און אויבן אביסל ספאנדזשי און ער ווערט אביסל אנקאמפארטעבל מיט די מענטשהייט. סאו די ערשטע סטעפ פאר מען גייט אריינגיין אינעם רעסעפי, מאך זיכער דיין אויוון איז פֿיר הונדערט. לייג אים אויף פאר פיפטי אפילו פאר עיטי.
פאר די ערשטע האלבע שעה. רייט, און נאכדעם? און נאכדעם דריי אים אראפ פאר די נעקסטע שעה, דיפענדס ווי גוט דיין אווען איז, ווי קריספי דו האסט עס ליב, פאר די נעקסטע שעה אויף טרי פיפטי. טרי פיפטי, אקעי. סאו לאמיר אנהייבן מיט א רעגולער פאטעיטא קוגל. וויאזוי מאכסטו א פאטעיטא קוגל?
סאו. זאג מיר דיין רעסעפי, גיב מיר די ברעיקדאון. פון די ווילסט די. פונעם שיילן די פאטעיטע ביזן אריין ביזן נעמען א גאפל און גיין אויבן.
סאו מען שיילט די פאטעיטעס. מען רעדט פון א רעגולער ניין ביי טערטי.
די דארפסט א ניין ביי טערטי רעסעפי. א ניין ביי טערטי גייט זיין פֿינף פונט פאטעיטעס. טאטש א בעג, א פייוו פאונד בעג פאטעיטאס, דו מאכסט געלע אדער ווייסע? איי דא אויך פאטעיטאס?
מיט געלע קומט נישט אריין אדער?
געלע האט געלע קלעבט האט ווייניגער סטארטש אינעווייניג. מ'רופט עס ביי אונז, נישט א שיינע ווארט, באט מ'רופט עס א ראציגע קוגל. סאו דאס גייסטו רעדן א מינוט וויאזוי עס צו מאכן אזוי, דאס האט שוין נישט מיט די פאטעיטאס.
דאס האט שוין נישט מיט די פאטעיטאס, אקעי. די מושי קוגלען וואס דו האסט ליב, די קלעבעדיגע, די קלעבעדיגע, די ווארפעדיגע, וויאזוי, די נאסע, די נאסע, רייט, יא, דאס, דאס האט מער מיט די וויאזוי דו האלטסט אים, ווי, ווי פאטעיטאס ווען ער איז הייס, ווען ער איז הייס, גלייך נאכן קאכן, באקן, איז ער נאכאלץ רינעדיג, ער דארף ווערן קאלט צו ווערן שטייף, יעצט אז דו לייגסט אים גלייך צוריק אריין ווען ער איז קאלט אין א. לאו טעמפערטשער אווען ווערט ער נישט צוריק פרייליך, סאו דו דארפסט אים געהעריג אריינלייגן געהעריג הויט כו ק ניסן אויף דרײַ פֿופֿציק עטליסט פאר א דריי פערטל שעה אים אייס מאכן די אוילן מיט די גאנצע געשעפט אז עס זאל זיך צוריק ס'מוז אנקומען עטליסט אינסייד טעמפערטשער טו טו פיפטין אבאוט. ער זאל ווערן צוריק נאס. צוריק אן דיזאלווען.
סאו אפילו אויב דו נעמסט א קוגל ארויס פון אויוון, פון פרידזש אדער פון פריזער. דו ווילסט אים אווערנייטן, דארפסטו אים קודם אריינלייגן א שעה, א פארטי פייוו מינוטס א שעה אויף טרי הונדערט, טרי פיפטי, און נאכדעם קענסטו אנהייבן די פראסעס פון אים אווערנייטן. אקעי, סאו לאמיר גיין. מען הייבט אן שיילן פאטעיטאס אין. דו שיילסט די פאטעיטאס, די פאטעיטאס זאלן נישט שווארץ ווערן, האלטסט אים אין וואסער,
אין א שיסל עפנסטו אויף די אייער, לייגסט אריין אויל. ווי סאך אויל פאר א פייוו פאונד פאטעיטא? פאר א ניין פאטעיטא איז איין קאפ אויל, די לייגסט, די גייסט לייגן. ווי סאך אייער? דאס גייט זיין ניין אייער. ניין אייער פאר א ניין פאטעיטא, אקעי. ניין אייער, איין קאפ אויל, איין. טעיבל ספון פון זאלץ. דאס אלל ווי ניד? יא. סאו א בעג פאטעיטעס, נײַן אייער, א קאפ אויל, טעיבל ספון זאלץ. איין טעיבל ספון פון זאלץ, און אז דו האסט ליב אביסל בלעק פעפער אדער דאס, דאס איז אפ טו יו, און נאכדעם מאלסטו אריין די פאטעיטעס אין דעם. נאכדעם מישט מען עס מיט די הענט? מיש דעם אויס גוט וויאזוי דו ווילסט, און נעם גלאווס אז דו ווילסט שטארק, נאר נישט מישען מיט אזוי. און די לעצטע זאך וואס דו קענסט טון איז לייג א האלבע קאפ סעלצער ממש פאר ווען ס'געט א פאר אריין.
מיין מאמע פלעגט דאס טון. סאו ממש פאר דו רוקסט אים אריין אין אויוון לייג א האלבע קאפ. וואס איז דאס סעלצער?
וואס איז דאס? סאו דאס גייט אים קיפן ער זאל בלייבן אויפגעפאפט, אזוי ווי בעיקינג פאודער פאר א קעיק. פאר א קעיק דער סעלצער מאכט. דאס גייט איז. מיין מאמע פלעגט עס אלץ טון, און זי האט אליין נישט געוואוסט פארוואס זי טוט עס. סאו דאס איז איין זאך, און נאכדעם נאך א זאך, ס'האט אין זיך וואסער, סאו ווען דו לייגסט אים אין אויוון הייבט ער אן צו זיך צו אויסטרוקענען, ברענט ער אויס וואסער, דו לייגסט א האלבע קאפ וואסער. בלייבט ער מויסט.
האט ער וואס צו פארברענען, ברענט ער קודם די וואסער, נישט די אויל מיט די קוגלעך.
אקעי, סאו לאמיר רעדן וועגן בעיקינג אינסטראקשענס. סאו דו לייגסט אריין דעם קוגל אויף פֿיר הונדערט אדער פֿיר פֿופֿציק. אויף פֿאר פֿיפֿטי די ערשטע האלבע שעה, לייג אים היי פען אויב דו האסט, נאכדעם רוקסטו אים אראפ אויף טרי פֿיפֿטי פאר נאך א שעה. אקעי.
דעטס איט וואס דו דארפסט נארמאלערהייט. א שעה, וואן ענד א האלף אווערס איז מאר דען ענאף. א עוורעדזש נישט קאמערשל.
נישט קאמערשל. און יעצט האסטו די אפשען וואס דו ווילסט טון דערמיט. קענסט אים פלעין לאזן אזוי,
נו, און אויב איך וויל עס אווערנייטן? אווערנייטן דארפסטו אים אריינלייגן, נעמסט אים ארויס, ריקסט אריין א קאפ וואסער. ווי?
אויף דעם.
אן טאפ אויף די קוגל, און נאך די רעדי קוגל א קאפ וואסער. די קוגל, מאכסט אים צו מיט סאראן רעפ. און מיט א גוטן קאווער. עס זאל שוין גוט גוט. די ניין ביי טערטין געהעריג צוגעמאכט. די ניין ביי טערטין, ווייל די וואס מאכט אים די אווערנייט איז די סטים. וואס גייט אים רייט
און לייגסט אים אריין אין אווערנייט אויף א טו טוועני אווען ווען ער איז הייס אבער דאס איז די געשמאקסטע גייט דיר דעמאלטס אויסקומען. ווען די קיגל איז נאך הייס? ווארטסט נישט עס זאל ווערן הייס, ווארטסט נישט די קיגל זאל ווערן קאלט פון באקן. גלייך ווען ער ענדיגט, נעמסטו אים ארויס, לייגסט אריין די וואסער, קאווערסט אים און צוריק אריין. סאו די סערען רעפ דארף גיין אויף די גאנצע בעקעלע אדער נאר אויף די. ניין, אויבן, אויבן.
אה, די דעקסט צו דעם קאווער מיט סערען רעפ. אזוי ווי די קאווער איז אזוי גייט די סערען רעפ. ווערי נייס.
און דא האסטו עני אנדערע טיפס און טריקס וואס די ווילסט וויין נעמט ארויס כ'ווייס נישט קוגל פון פריזער אדער קוגל פון פרידזש. אז די האסט עס פון פריזער דארפסטו אים באקן איבער. און דארפסט אים אייס מאכן, אבער קאווערד, ווייל אנישט גייסטו האבן אזא דיקן שיכט פון קריספינעס. אויב דו האסט עס ליב. יא, דו לייגסט די וואסער פארדעם, דו דעקסט אים צו אזוי ווי פאר אווערנייט און לייגסט אים דשאסט אריין טרי פיפטי אווען צו אנהייצן די אויל מיט די פאטעיטאס זאלן קומען צו דעיס און נאכדעם לייגסט אים אריין דארפסטו האסטו גוטע אווען. ביוטיפול.
לאמיר רעדן א רגע וועגן. און דארפסט אים געבן א טווענטי פאר אווערס. פאר וועם? ס'זאל זיין געשמאק.
וואס די אווערנייט?
יא, ווי שטארק ברוינע די ווילסט עס אלץ לענגער לאזט ער. אקעי, מאכט סענס וואס די זאגסט. לאמיר דיר פרעגן אזוי, לאמיר רעדן וועגן ירושלמי קיגל. סאו איך בין געווען ביי דיר אין די פעסילעטי, און אונז גייען מיר ווייזן פארן ציבור דעם ווידיאו, וויאזוי דו געסט א טריק צו מאכן ברוינע צוקער. זאגט מיר, ער טוט אן גלאווס, ער געט נישט קיין פעכי וועגן דיין היידזשין, ער איז מיין פאר פערסענעל ריזענס, ווי צו מאכן דעם פייער.
רייט רייט רייט.

וויאזוי מען גייט מאכן ברוינע צוקער, חברה האבן שאלות פאר די דודי מאכט ח א מורא'דיגן מורא'דיגן וואוילן ירושלימ'ער, סאו דודי וויל צייגן פארן ציבור וויאזוי מען גייט מאכן וואס? וואס די ברוינעס שוגג איז ווי די מענטשן סטראגלען א באנטש.

וויפיל אויל און צוקער די גייסט אריין לייגן, לייג קודם אריין די אויל, מאך עס הייס, האב געדילד די איין מינוט.
מען זאל האבן געדילד פארוואס? נישט אריין לייגן אלעס אויף איינמאל. אויף איינמאל, ס'געדוירט איין גאנצע מינוט, זאלסט האבן געדילד סעיף תכלס פֿינף און צוואַנציק מינוט. Wow.

קוק אריין אין טאפ וועסטו זען דער צוקער איז שוין כמעט ברוין אינגאנצן.
וואו! און דער צוקער נעמט איבער דעם גאנצן אויל, די אויל ווערט איין שטיק צוקער. דאס צולאזט זיך אינגאנצן, ס'ווערט נישט די צוקער, די צוקער מיט די אויל בלייבן עקסטער, אבער דא גייסטו זען ס'גייט ווערן וואסער. יעצט איז עס רינעדיג שוין, לאז אים שטיין.

און און און דא האט מען נישט ליב אזוי אזוי ציפעדיג, סאו מען טרייט עס צו מאכן אין ביטווין.
זאלסט האבן א זכר למקדש כאילו פון ירושלימ'ער קוגל. רייט. און יעדער איינער האט ליב א אנדערע מין קוגל, אין ירושלים אליין איז דא סאראצקן קוגל מיט דעם קוגל מיט יענע קוגל, איינער מאכט עס פון ברייטערע לאקשן איינער מאכט עס פון קוגל נאדלס. רייט. סאו דאס איז מיין מאמע האט געמאכט איין וועג, די בעיקעריס מאכן א צווייטע, די גרויסע קוגל מאכערס מאכן זיי א צווייטע, סאו די שטריימלעך קוגל האט א פראבלעם אז אויב מאכסטו עס פון קאלטע לאקשן קאכט זיך די אוטסייד און אינעווייניג ווערט נאך שווערער, סאו ער האט נישט קיין צייט געלייגט זיך צו קאפ. ראטש קיין קיעם, נעמסט אראפ דעם טאפ און ער צעפיילט. יא, סאו אויב דו ביסט אינעווייניג זאל ער זיך שוין קאכן, איז דאך אזא גרויסע הויכע זאך, וויאזוי סאו ס'גייט דיר זיין אזא גראבע שאלאכטץ פון קוגל וויזולאנג אינעווייניג גייט דיר דאס. סאו וואס טוט מען?
איז דא א מערכת המכפלה בה? רייט.
סאו האבן זיי אויסגעטראפן א וועג אז זיי מאכן עס פון אייסעלאקשן. ווער די ארץ ישראל'דיגער. סא זיי קאכן אויף די לאקשן, זיי לאזן עס הייס, זיי מאכן די צוקער און מען גיסט עס אריין הייסע רייד און נאכדעם נעמסטו אראפ צוביסלעך, די פראבלעם איז צו מאכן מיט הייסע לאקשן איז אז די אייער גייט זיך דיר אפקאכן אויב מיקסטו עס אויס. אויף דעם איז דא אן עצה. דו לייגסט אביסעלע לאקשן אריין אין די אייער און דו מישסט עס זייער שטארק, שנעל. סאו צוביסלעך ווארעמסטו אן די אייער, במילא ווערט ער נישט קיין אייער שפייז. סאו דו נעמסט לאקשן און ס'איז אפגעקאכט אינגאנצן? ס'איז הייס.
ס'איז הייס. און נאכדעם גייסטו לייגסט אריין דעם צוקער אין דעם לאקשן?

מאכן די צוקער, די ברוינע צוקער, דארטן איז ווי, ווען איך האב געארבעט אין אנדערע פלעצער, פלעגט דער גוי שטיין און און אלמאוסט מיקסן סעמענט, צוברעכן אייז אויף די צוקער, מען פלעגט דארפן מאכן צוויי און דרײַסיק גרויסע קוגלעך, מען האט געלייגט א זאק צוקער און דער גוי איז געשטאנען דארטן ביז ווילאנג אונטן האט שוין געברענט און אויבן נאכנישט געברענט, סאו במשך די צייט האב איך דאס דעוועלאפט. די טעקניק פון לייגן קודם די אויל, עס מאכן זייער הייס, און איך האב דיר געוויזן, איך האט געדולד צוויי מינוט, נאר נישט דארף דער גוי שטיין און אקערן פאר איינס א האלב שעה, קען ס'איז צו הויעך, מאכט מען עס נידריגער די פייער ס'זאל זיך נישט פארברענען, יא פארברענען, סאו דאס האב איך דיר געוויזן, נאכדעם די אנדערע וועג אז דו נעמסט די צוקער און לייגסט אים אריין מיט וואסער. און דו לאזט אים אויפן פייער סאו די וואסער ווערט דיזאלווד. צוקער אויל אין וואסער. סאו די אויל איז אפשענעל. איך האב ליב צו מאכן די אויל מיט די צוקער ווייל דאס געט אים אביסל א בורנט, מער א ירושלימ'ער פלעיוואר פון די בורנט, ווייל די צוקער איז סאך הייסער ווי די אויל. אויל גייט נישט מער ווי דרײַ הונדערט טרי טווענטי פייוו, דיפענדס וועלכע אויל. און צוקער?
צוקער קען גיין ביז צוועלף הונדערט.

וואסער מיט צוקער. סאו דו האסט בעיסיקלי האסט די רשעים קוגל די ברוינע, דו האסט א סוויט נאדל קוגל.
א פשעווארסקער. סאו פשעווארסקער איז סאלט ענד פעפער. סאלט ענד פעפער יא.
סאו מיין קוועשן איז די סוויט נאדל קוגל און די רשעים קוגל ס'איז די זעלבע זאך די חילוק איז נאר וויאזוי די ברוינסט די צוקער אדער ס'איז א ס'איז ניין ס'איז מיענינג די דירעקשאן קען זיין די זעלבע? די דירעקשאן איז א קוגל א קוגל איז לאקשן מיט אייער. דאס איז א קוגל.
נאר די סוויט נודל קוגל קומט נארמאלערהייט סאך מער אייער ווי א ירושלימער קוגל. און וועמענס איז געל? די געלקייט, יא, מען לייגט באלד פופציג פראצענט מער אייער אין א סוויט נודל ווי אין א רעגולער. און א פשעווארסקער?
פשעווארסקע מיט ירושלימער זענען גאנץ ענדליך די וועג וויאזוי מען מאכט עס, דאס האט אבער נישט קיין צוקער און דער האט יא צוקער. אהא, סאו די הייסע לאקשן מיט די אייער דארף מען טייכן די זעלבע זאך. ווייל אין א, דו ווילסט אז ער זאל ווערן אפגעקאכט, גייסטו און אז נישט דארפסטו ווארטן לענגער. און ווען איינער מאכט א וועדזשטעבל קוגל, כ'ווייס דו האסט דיך די קליינע

זקן האט מורא געהאט בארטש וואסער אז אז די טריקנסט אים נישט פארדעם גייט ער. סאו וואס זענען אפאר זאכן וואס די עולם טוט וואס רעגט דיך אויף ווען ס'קומט צו קאכן אין דזשענערל? אה אין קאכן, איך האב געמיינט די פרעגע. ניין. ווען ס'קומט צו קאכן אין דזשענערל. קאכן

ארויסברענגען די פלעיווער, לייג אביסל זאלץ מיט בלעק פעפער, מוזט אביסל גארליק פיין, אבער חברה הייב אן צו פאטשקענען, מען פאטשקעט מיט פלעיווערס אין די לייק, ס'איז נישט קיין סעלעד, אזוי ווי ס'איז דא מענטשן, האסט שוין געזען מענטשן וואס זיי לייגן די דיפס,

דאס איז מיין, איך האב גערעדט מיט מיין חבר. דער עולם האט נישט ליב פלייש אליין. דער עולם האט נישט ליב פלייש? פלייש אליין איז אין א געוויסן זין, MSG איז זייער עדיקטיוו, ווייל ס'געט דיר פאר דיין מח כאילו דו האסט געגעסן פלייש. אהא.
פלייש אליין, די באדי וויל עס, פראוטין, די באדי זוכט פלייש, אקעי.
סאו ווען דו עסט פלייש אפילו אין דיין צונג גייסטו אים עס שלובען אבער דיין באדי האט עס ליב. סאו וואס מיינט צו זאגן די עולם האט נישט ליב קיין פלייש? די האסט נישט ליב אין דיין צונג די פלייש. אה די ווילסט פלייש נישט ווייל דיין גוף דארף עס.
ניין מיך רעגט אויף איך האב דאך געארבעט אין א סטאר סאו חברה קומען צו די בוטשער און מען הייבט אן פרעגן דעם בוטשער לייק ליטפישער וואט איז די פעט קאנטענט אויף די פעטיס? שעפעלע די פעטיס איז אויף סטעיל די כאפסט א פראסק נעבעך סאיז די פעט מ'האט געזען גארדען רעמזי און מ'הייבט אים אן פרעגן איז דאס טורטי פערסענט פעט יא שכח סאו אזא מענטש ווי יעצט.
גארדען רעמזי וואס זיין ספעשעלטי איז אזוי ווי איינער וואס זיצט אין וויין און ווען ער נעמט דיר ארויס א באטל פון ס'איז דרײַסיק יאר אלט

דו ווילסט עפרישיעטן א גוטן שטיקל פלייש, מאך די פלייש בעסער, לייגסט ארויף אביסל זאלץ, אביסל בלעק פעפער, גרילסט אים, סאו ס'דא פלייש וואס איז גוט אויפן גריל, ריב סטעיק, אויסטער, ס'דא פלייש וואס איז דווקא גוט נאר לאנג געקאכט. ס'איז נישט גוט די ווען ס'איז האלב וואקעלדיג, ווען ס'לעבט נאך. סאו עט די ענד אוו די דעי זאגסטו אז דער עולם האקט אין קאפ מיט די טייערע פליישן, עז לאנג עז די טאטש לאזט אים, ניין, מיענינג עז לאנג וואס דו מיינסט ארויסצוברענגן איז א א וויי גא פלייש פאר רוב חברה גייט נישט מעלה מורידה. יא באט מענטשן כאפן נישט וויפיל מאל א יאר גייסטו אין זו.

דו פילסט אים אן מיט א סאס ער זאל זיין אונטער וואסער, ווייל אונטער וואסער קען ער נישט ווערן צו אייז, וואסער קען נישט ווערן מער ווי טו טו אילעווען, סאו עז לאנג ער איז אונטערן וואסער ווערט ער נישט צו אויסגעקאכט, און לייג אים דריי שעה אויף טרי פיפטי אין אויבן, א טשאקיי א מינוט. די גאנצע זאך אונטער וואסער? יא, אז אז די די סלייסעס איז אונטערן סאוס דארף מען. די רעדסט נאכדעם ווען די שוין געסלייסט? יא. סאו די סלייסט די פלייש ערשט און נאכדעם נאכן קאכן די גאנצע ראוסט. א ראוסט אליין.
יא.
סאו דאס גייסטו דארפן, די בעסטע וועג איז לאו און סלאו. אקעי, איך העט דיך דארפן צוריק רופן צו האבן א סיגע וועגן פלייש.
אבער לאמיר רעדן וועגן איין זאך, וואסערע חידושים ביסטו אויפגעקומען מיט לעצטנס? סאו, פון דעם וואס איך האב דיר געזאגט ארויסצוברענגען פלעיווער אין א זאך, איינע פון די זאכן וואס ס'האט מיר געדויערט א שיינע פאר יאר גראדע, דאס צו מאכן. איך האב דא דריי מיעט.
דריי מיעט, אקעי. דאס איז, דאס איז נישט געקאכט. ס'איז בעיסיקלי געקאכט דורך זאלצן.
סאו וואס? דו האסט דאס געמאכט, וואס מיינט קעפיקאלע? אזוי אין איטאליע מיין איך איז דאס פון דארט דאס איז בהמה פלייש. דאס איז דזשערקי? דאס איז נישט דזשערקי. ניין איך ווייס ס'איז בהמה פלייש באט וואס איז דאס? זיי מיך מסביר וואס דאס איז. דעי קאט אליין איז ריבעי. אקעי.
און דאס לייגסטו אריין אין זאלץ. ער ווערט אזוי ווי געקאכט אין די זאלץ און נאכדעם הענגסטו אים אויף און ער ווערט אויסגעטריקט די מויסטער גייט ארויס. סאו טעקניקלי איז עס דרייד מיעט אזוי ווי מען האט געטון פאר צוויי טויזנט יאר צוריק? אזוי ווי מען האט געטון.
די סלייסט עס פארדעם אדער נאכדעם? ניין ניין דאס ווערט די גאנצע זאך ווערט געהאנגען און נאכדעם דאס ענד. סלייסט מען עס? יא. איך קען דאס האלטן?
שור שור. דאס דארף מען טרייען. אלרייט חברה, גייטס אריין, אויב אונז ווילסט טרעפן דודי גייטס אריין אין גורמעי גלאט, טשעק אוט זיין דעלי, אז דו ווילסט דודי פאר עני שמחה אדער עני עווענט, צו קענען עלעוועיטן סיטועשן וויאזוי קען מען דיך ריעטשן? יא, סאו דו קענסט מיך רופן אויף מיין טעלעפאן נומבער, אויב דו דארפסט א וואך נאכט פאר דאס. מ'זאל מיך פיעמען, איך וועל דיר געבן דעם פאון נומבער, דארפסט זאל מיר אראפדרייען, יא? דעיס, און קענסט פלעין אריינרופן סטרעיט אין גארמעי גלאט פאר די דעלי, זיי נעמען אן אלע ארדערס. פיין, ביוטיפול, שכוח דודי, איטס בין א פלעזשער, טענק יו סאו מאטש.